Antile bilichi nima yi ku ŋmɛri pɔhim zuɣusi maa wulana ka ti yaa ku ŋmɛri ni pɔh zaŋ tiri bilichi n-kabi zaasa ŋun be pɔhim maa zuɣu ka tabiri sɔŋ na. Eh, ti ma bi so m-bɔhi bɔh shɛli ka di mali bukaata ni ti yaa neei li ti bilichi niŋ ka bi di afaani din kuli beni. Wula ka ti ma bia maa bɔhi? O bɔhi ni Dagbanli puuni nyin bia. A ni tooi yɛri a ba nɛma, dindee niŋ ka di nyɛla a ba maa gomi kamani ŋmahinli, M ba n-na go n-chaŋ Kumasi bee aai o gomi chaŋ Yendi ka ti mi be Tamale. N ni tooi sɔɣiri pii din ba nɛma n-zaŋdi yɛra Dagbanli puuni. Di yɛtɔɣa ka ti kana ti ti pili soŋa kooyi m ba pira. Yɛtɔɣa yaa do kpe ŋ-ŋɔ pam, di zuɣu doli ma biɛla biɛla na. Amaa pɔi ka n yɛn kpɛri puuni. A nya viidiyo din ŋmɛŋ gari ŋɔ? Naawuni za ti yɛvuya paagi alizumba din ku kanni ŋɔ jɛrinɔri daba ayi biɛɣu sia nyɛla fɛs jɛrinɔri alaamishi yi biɛɣu alizumba jɛrinɔri daba ayi soli kam daa yaa kulila pikɔra Yaade daa kpuɣila yɛlimaŋ ka ti yaa yina chɛ ti yɛriti babihiba sali ni ŋɔ Eeh nambɔɣu yi bi la a ku lahi nyari lari la Ehee m ma mi ti doo ŋɔ o ni niŋ li shɛm buroshuu o mini Red bee ti laɣim taba ka a saha ka di mali nyaɣisim niri kam ŋun daa yuli ŋɔ sapisi piiriya Naan gaafara a ni bɔri yomyom naan je filim ŋɔ. To dɔn a kana ti nya bɛ kpɛrila kpɛri ŋɔ zaŋ dalim binshɛɣu bini tuhiri dabsi ŋɔ puuni din nyɛ ti kpɛma ŋɔ maa di valibu hɛɛn to dɔmi ti zaɣisi ni niŋ binshɛɣu kam maa tahima ka ti ni maani ka niŋ ŋɔ maa a nya bɔ di biɛri pam ni a zaŋ a yaa zaa a tɛha a ni bɔŋ gbaai shɛli zaa n-zaŋ pushi niŋ a bia shikuru ni ka di nyaaŋa ka ti yɛn nya ti kpɛma maa ka o yɛn chani vanda bee n-vari ka o yɛn chani nyura ka di pa wuhiri ya ni yi ni bi palitali ya a ni daa zaŋ shɛli laɣim binshɛɣukam maa zaa yɔbu ka din kpɛ maa din ka bukaata yaha m ba pira di mali tɛha pam ka bɛ yina ti kpɛri kpɛribu ni ti nya ban kɔhiri li ni ban diri li wula ka bahigu ti yɛn ti bahindi ba Naawuni zaŋ ti yɛlifu ya yaɣili so madali ya solikam daa yaa kuli la piikɔna a ni nya filaaya gba din paya ŋɔ ti mabia jawaligu laho jawagila pa ninvuɣu so ti yɛn zaŋla wuhi pɔhim zuɣu ni ti yɛlo nyɛ ninvuɣu so sokam mi o niŋdi binshɛɣu di ti kana kɔmini di polo o nyɛla ŋun tiriti suhu doo pam ka kuriti lari ka ti lari pam ka yɛli shɛŋa na kana ti bɛ a suhu ni ka a suhu niŋ bura a yi gona ti chirigi o bini di yi bɔri di bɛ ka wula shee ka yɛli maa na ko vuu Ka Saku gba zaa nyɛ ŋun paŋ ni o maŋa. O gba yina Movie Awards di di yina ka o gba zaa chaŋ ti faali di zuɣu ka o lee kuli zaŋ sɔŋ na puhi ŋɔ zuɣu ni ti yina ti tabi sɔŋ ti yaai ta tariga. Dagbamb ya ni baandɔɣu ku gooni zuɣu a ka miri kpɛla kpaliga ni o ku niŋdi maa ti niŋ ka o mali nyuri bara man ni nyin niŋ ŋun ŋɔ ni ti niŋ ka o mali nyuri bara saha shɛli kam o gba ni ku duna puhi ŋɔ zuɣu ti pahigiri ti suhu maa ni yɛbu yɛligu la ni di biɛɣu niya ni nira dihi a sanimi ka sanimi la yɔbiɛɣu ti ni a gba niŋla aadalichi a yuri o la salindi maa, di zuɣu ni o dihi ti salindi salindi maa mini yɔbiɛɣu ni ya, di zuɣu ti gba zaa tab so ŋɔ ti yaata tariga zaŋ chaŋ lala award ŋɔ a polo ka o gba zaa baŋdi binshɛɣu o ni niŋdi maa ti nini tiɣi ya, di zuɣu a yuli flyer maa zuɣu a nya code ni paya Naawuni gafara a gba zaa ni tooi zaŋ a mali shɛli n vote n zaŋ niŋ di puuni ka di yi pali lala a yi ku tooi vote ka mali nii ni a sɔŋ yaandi M ba wula namba nyɛla binshɛɣu din pa binshɛɣu din barigira. Nyin ku boli ma m bɔrila jɛ woligu namba. Naawuni gafara, n nyɛla ŋun yɛn tɛɣisili n zani niŋana. Di zuɣu yi mi na ka ti tabi sɔŋ ti ma bia maa. O gba zaa nyɛla ŋun kpaŋ ni o maŋ pam dii kana lala kpɛrigu ŋɔ maa polo. Chɛliya ka ti wuhi yurilim din mali yaɣa. Chɛliya ka ti chɛ vila ka ʒe maha ka labi ti kpɛ ti bɔhigu maa puuni. N yɛrila saha shɛlikam zaa sa, di niŋ ka di nyɛla a gomna nyin tuuli m-bɔŋɔ ka yi na nya m ba wula n viidiyo. be a pun nyɛri li, ka a gba zaa suhu ti ku paligi dahin shɛli Toro ni yɛli ya tɔɣ shɛli ka di niŋ a nyaɣisim, ka a gbari ku yu, ni a sɔŋ m ba wulana n-kala binshɛɣu ni n-ti o ni naan tooi a ni tooi niŋ shɛm m-bɔŋɔ, a gba ku gɔna ti nya li, amaa chɛliya ka n yɛli ya binshɛɣu, Facebook ka shee yi maa ka di mali ma afaani, ni YouTube ka di mali ma afaani, TikTok shee yi maa di mali ma afaani, amaa di bi neei nini. Di daafaani maa nyɛla a ni yɛn sheei li ka ŋun gbari binmɛɣu ka o baŋ ma la. amaa facebook maa ti yu shee maa pam ka a laaki a gba yi ku kaai niŋ shɛli to yɛn ku kpɛmi comment section ni a ti niŋ hello a ku kaai yɛn sabi binshɛɣu a ni yɛn kpi ka ʒi sabbu n yɛn ku kpɛm comment section ni a suhi ku yɛn lahi tapumi shɛli n ni tapi niŋ taali ka di puuni yaandi kpaŋ ya yimaŋa page nim maa yɛn mali alaafee di ni yɛn puhi shiriti ka di gba tooi yirina ti niŋ wula n ti bɔhindi pahira din yɛn chɛri yɛli shɛŋa din be biɛhigu ni ka sɔɣi ka ni tooi nahi n ti biɛhigu ka ti baai ka chɛ lala yɛla ŋɔ maa Di niŋ ka saha beni ni yɛla daliri din wuhiri ni a suhim biŋgari suhigu ni yɛla di daliri. Tɔ maa ka din kanna bɔra chapter na ti kpɛm ba bia bɔbu maa puuni. A yi bɔri ni a nya video maa bahi a maŋa n-yi chaŋ ti YouTube channel maa puuni a ku kpe n-search man Bawulana bee Bɔhiri n-nya baŋda. Naawuni gafara a nyɛla ŋun ni nyɛ vidio a zaɣimuni a leei kpɛha gba niŋla aadalichi subscribe channel maa din ku yɛn chaɣi saha shɛli kam zaa sa ka vidio yili di puuni na ka a gba ni tooi nya a gba ku kpaŋ maa maŋ gba shee leei ti ban dola ka gba zaa baŋdiba gba ni folo yira maa aai bɛ bi folo yiri yiriŋ a gba nyɛri bin so ba tooi mali tiri ba ka di yihiri ba ninsabisi puuni chɛli ka ti chɛ vula ka ʒɛ maha to domi ti mabiya bɔhim maa nyɛla din mali yaa ti ninkura ni yɛli ti shɛm m-bɔŋɔ Dagbal li puuni ti ni ninkura yɛli ti ni dali diba ayi kɔŋko dali diba ayi kɔŋko n-tiri bia soli ni o ye o ba nɛma amaa a bɛn yɛlila o nyaaŋa o yɛn mila di yɛla Ka ni dalli tuuli damba dali, dalli din pahiri ayi buɣim chuɣu dali, lala dalli diba ayi ŋɔ ni nimaani ka bia simsi ni o ye o ba nɛma. Ti yɛlli ŋɔ ka gari a ku nya deesim viɛnyɛla, chaɣ ti wurim li viɛnyɛla ka a ni neei di puuni. A yuli saha shɛli maa ha, Dagbambira bi mi n dini m-bɔŋɔ, zaɣila gba dini m-bɔŋɔ, Dagbambira bɔrimi laɣinda. to so daa zooyi pam ka daadam kuli saɣam nira binyɛri shɛŋa biɛni ka o ku tooi malli o ka o bini to so damba dali paai o ban tooi nyɛ bin ŋmaai zaŋ too ka o gba zaŋ chɛŋ diɛma ni n gba ti diɛm ka kuna ti lahi labisili ka bi paɣali ka o labisili di biɛhagu shee di bɛ Dagban ni na bee bo n chuɣu dali o ban gbaai kpamli o ku lahi tooi chaŋ ti tooi buɣum ban ku yɛn yila bi yiŋ sambanni na n ti tooi ka lahi ŋmaligi kpɛ ka o ni tooi zaŋ o gurim o kana o gbaɣano n zaŋ ti o dapala ka o yɛ n chɛŋ gba ti di o maŋ nimaani ka lahi kuna ti labisili di biɛhagu shee ti ni ninkura yɛli ti ni lala luɣa ayi ŋɔ kɔŋko ka daliri wuhi ni a yɛm a ba niɛma ka o na bɛ o nyɛvuli ni ti mabia Aboagh maa nyɛmi ni di niŋ ka di nyɛla a ba maa kani a sɔɣimi kpuɣili yi yiŋ so bi mi di yɛla Dagbanli puuni ayi ka viɛnyɛliŋga n nyɛli ni a sɔɣiri kɔri a ba niɛma chɛni ti yɛra ka n nyaɣa kpɛ di niŋ ka a ba ti lebi o nyaangi biri dunia ka bi mali kuli naa ka yɛn gurigi kpanjoɣu doɣatɛ ŋun yɛn ʒini ka di gurigi maa o yɛn yɛli yɛlim bihi ŋo ŋun kam mii ni sitirili yaɣa ka zaŋ ŋun daa dali ti yi ba maa ŋun yihimli bin ŋmaa ŋo nyɛ daa shɛli ti a ba Kpari ŋɔ nyin daa shɛli taa ba, a mi naa daa she nɛma taa ba nyin yihi li, ka sokam ye yihina nti paai na nyin ŋɔ ka nyin ʒiya, a vi ni a tana. A ba ni paai shɛŋa ŋɔ, nyin pa simsi ni a ye naa she nɛma yɛli a ba, amaa ka nyin lan kɔri a ba nɛma lan yɛri yaha. M ba piri a yaɣili a. Nyin m-pa simsi ni a bo nɛma n-yɛli a ba, hal a ba yɛn malila yiko nti paai luɣ shɛli polo yaa, ka nɛma ka o purɔblɛm, tɔ di ŋuna ka nɛma maa ka a yɛn kpɛri ti yaɣi, a ni yi o ni o ti ma liɣiri ka a she nɛma, amaa ka o nɛma ka a lee kɔri yɛra. ka Dagbaha ni m-bala. Dinzuɣu a ba ni paai shɛm maa, nyini pa simsi ni a nya biŋŋmani mahili ti a ba ka o ye, nyini pa simsi ni a nya kpar suŋ ti o ka o ye. Binyɛra pam be nyini pa simsi ni a niŋli. O gba yi daa ko yɛn yi a yɛla ni, ka bi yuun a biɛhigu ti o n-tib o a daalaafee a nyɛvili zuɣu, ka yɛn zaŋdi shɛri nɛma. Saha ŋɔ Naawuni gaafara o gba yi di ko yina, a yɛn ti yi kul kali o pahi wundaammi ni, amaa tim naa kul n-kali o pahi nandaammi puuni. ti kpa bɛn ka binshɛɣu kali nyɛla ti ni ka bi kpalim ka ti ka binshɛɣu maa bɛ ni daa kuli yihi bi nini ti ni bɛ gba di yɛn nyɛla bundaama biɛhigu ni ɛhɛin tɔ di zuɣu a yi kana ti yuli Dagbani li puuni gala nyɛli ni a yɛri a ba niɛma gala nyɛli ni a yɛri a ba niɛma o mi di yɛla bee o bi mi di yɛla nyini sibisi ni a shɛ niɛma zaŋ yɛli a ba Ka taali nyɛli ni a ba mali yiko ka she nɛma n-zaŋ ti a ka a mali yɛra, amaa o mmaŋmaŋ ni yɛri neen shɛli a ka a gba lahi kpiɣiri li yɛri yaha. M ma ka a ko n-nyɛ o bia. Sokam yɛn yɛri li, A tɛha pun wula ka a ti yɛn ti gbaai a ni saɣim daŋ maa. Ka di daa nyɛ ni a ba ti dɔn o do bia ka yi mali kuli ni a ka bɛ yɛli ni sokam yihi ma, bɔ ka a daa she n-ti ti a ba yihinli. Ka sokam yihi ya ka naan chɛ a ba mmaŋmaŋ ni daa she shɛli maa, ka di naan pun ti yi bihi ŋɔ maa. Ka yɛn kuli zali a nuhi ni a naba ʒiya nyin ka a yɛn yihi binshɛɣu di puuni. n ba pirabu nyɛ ka di mali vii ni muɣusigu ka ŋun bɔn yɛn maŋ daa dabi ŋmaa ŋɔ tim ba ka bi yɛli to yihimi li ka ŋun bɔn yɛn kparigi ŋɔ maŋ daa shɛli ka bi yɛli to yihimi li ka sokam ku yɛra ka nyini fɔn ʒiya vii n nyɛli taa di ti chaɣila afi maa bia di zuɣu dagbanli puuni ayi bia bi yɛri o ba niɛma bia bi yɛri o ba niɛma a yi bi baŋa a ti ni ti ʒi zuɣu biɛɣu. n yɛra saha shɛli kam zaa sa maa ŋun lahi mi la ŋun gari ma ni gari so ŋuna Naawuni n mi o.